aw vawi chu Thenzawl lam a kan kal dawn a Kangpun tangin kan chhuak thla chiah a Kangpunah mi kan han dah kawi lawk a tunah hian Kangpun dai kan dan mek a. Laivel hi la hmu lo leh la hre lote subscriber lah te kan theih a, chutiang tan chuan kan khua atanga then zawl kan kalna kawng ka rawn ti lang dawn a ni. Ram a la ni vek a heng lai hi chu. tuna dawr thawm kan thleng thla dawn chiah a neilo khaw peng kan lut phei tep a ni kan hmai hi abdula dawr a ni a ni hian gas vel te. Pani hian ahi kan la chhin a Samoa te pan chawl ni hi Nan zela Pu lai kan hma vei lam Pu neilo khua kan vang khua kan pen na a ni a helai atang hian kilometer sawm vel kan khaw thlen nan a la ngai a helai atang hian hei kan khaw peng a ni he lam hmar lam kawngpui main road hi then zawl panna. Aizawl kawng a ni. Kan tlan zel ang. Kan khaw peng atanga kan chhuak kha. Buangpuii tlai kan thleng phei dawn tan a. Kan hma lawkah sawn Buangpuii khua kan khaw thlen awm. Kan thleng kan lut phei dawn a ni. vai motor a ni mawi chek chek khawp mai kawngpui khua chu kan lut ta a kawngpui hi kan khaw tang han te em. Kawng a kual tih tawh vang tlem sawk pahnih vel chu ni ve tawh tunah chuan kan hmu thenawm Kawngpui kan lut ta Kawngpui khua la hmu lo tan Kawngpui khua chhungah kan tan lut mek e kan hma lukah hian kan chhungte in a awm a chhungte kan nei ve nual a Kawngpuiah hian. an khaw dum hi sei ve ang reng a motor kawngpui hian a pal chhuah a ni an nih hi kawng vana in an tlar a tui khawp mai khaw nuam tak pawh a ni an khaw lai pawh a fai pawn kan thleng tep e. aw buangpuiah hian thil tul tih lak tur kan nei kan han chawl lak ang e buangpui atangin kan chhuak leh dawn chiah e lai hi buangpui kawn a ni a heng lai hi nuam khawp mai khawlai fai bawk a. kawngpui khua kawn lun lai tak kan tlan fel dawn tan a kan sawi khan kawngpui khua hi khaw dung a thui ang reng a tlang chang chiah mai dawn a ni

huaina chak khai kan lam na ber a nih vang hian thian zawng hi kan kal nasa a ni kha dah vawi duh vawi thung kan chang kha chuan kan nei thin a vawiah pawh hian mamawh leh thil tul dang buaipui turin a han chhuak chho leh. mek a ni aw buangpuiah hian hmun pawimawh deuh mai pakhat a awm a tui ri hiau kan tih thin tunah hian tui ri hiau peng kha kan chhuak chho dawn chiah hei kan hma saw la hmu lo te kan awm takin hei hi tui ri hiau kalna panna kha a ni. tunah hian chawngchilipuk chawngchilipuk kan tih kha kan thleng chho dawn a kan hma lawkah khian kan hma kawiah khian an lo sang fai a chawngchilipuk kan tih kha kan en lawk dawn a ni kawng atang hian kan en mai ang. Hi milai step an siam chin tawp a lang phak em aw camera ah khan khi mikhuar lung hnuai khi chawng chili puk kan tih kha a ni chawng chili puk kan tan pel chho a kan hmaah hian-- vantawng khaw thla peng tui khaw thla mawi em em mai vantawng khaw thla ka mi penna hei kan thleng chho leh chiah a mahse vawiin chuan vantawng khaw thla chu kan kal hman lo a la hre lo te kan awm tak in kan lo sawi tum a kan hma sawn lalat park kan tih hmun nuam deuh mai panna kawngkhar a awm leh a. Lalat resource aw heng lai hi chawlh buk te lo awm a hmanin a chawlh a chak awm hle mai lalat ah te pawh zuk kal chak awm hmun nuam deuh mai khawlai khawlai a awm a subscriber te lalat pa ka kal duh kan awm chuan thian zawldaii maiah hian hmun nuam em em mai a awm a ni tih kha kan lo hre dawn nia. angel pawh kan hnaih ve zel e kan hmaah hian hmun pawimawh deuh deuh mai kan la thleng zel dawn a kan video te miloh ensak zel dawn e sial farm kan tih sial nilum ailai hmuh tur te pawh an awm leh mai thei a ni kan thleng phei har lo ang. kan sawi tak heti farm ram hmun pui kan thleng thla dawn hnai a kan hma mai ah khuan heti farm sial khawina hmun kha lo awm dawn a helai hmun hi kawngpui hi nuam em em mai a.

a khum na pawh tha khawp mai sialfa aw kan hma meh ah sawn saw sial pawh an lo chhuah leh a kan tan phei zel ang a saw lam rah leh lam kan thlen phei hunah sawn an lang chiang deuh tur ang a. a mawi khawp mai helai hmun hi kan tlan chak thei lo bawk a mi lo pel sup sup mai aw he lam atang hian kan en ang sial lai tang hian an hung ve a an hung na velah hian zapan hlo te zam avang hi saw lai saw sial kan hmu phai em aw. kan zoom hlek ang e an lang fiah lutuk lo aw kan chawl lawk ang sial subscriber te tan sial la hmu lo te kan awm tak in heng lai khi sial lian tak tak mai an tla suau suau mai. a hmun hi rem em em mai a an thlang mai ah khuan dil lian deuh mai a awm a sial tan chuan hmun nuam tak mai a ni thian zawl khua kan lut tawh a kan piah mai ah sawn thian zawl khawpui-- kan lut phei dawn a ni heng zawl khua kan lut tan a heng lai hi farm tlem phei vel hotel chhek lam a ni a ta buk hi rem em em mai heng zawl khua hi khawi lai mai pawh hi in hmu atan a rem em em vek mai ni. khan Thianchawng hi kan mamawh lam na hmun pui ve ber pakhat a nih vang hian nitin deuh thaw mai khian kan khawp nei lo khua hei hi kan kal ngun a ni khatah hawi hi hawi thum te pawh kan kal chang a awm a.

zawr khua chhung tak tak kan lut phei tan e. electric hmunpui an tlan fel phei chiah a. Kan kalhna hmun tak hi veng laili. khaw lei ni lai ni vang hian kan la tlan thei deuh char char ngai dawn a tiang zawng kawt chhuah kan tih mai kawt chhuah pui te pawh ni ang chu kan thli lut chho chiah a rickshaw stand kan pel phei dawn chiah e. chulai sawn pekthuam field veng panna lam te leh aizawl kawng lamah kan tlan ang tunah chuan kawngpui main road ah kan lut phei char char ang a christmas a hnai tawh bawk a thawmhnaw inpho te pawh kan hmu thei lam ta hle mai. kan kalna tur hmun kan thleng phei tep e a heng lai hian kan ding chawl phawt ang ka hma mai ah sawn mizoram rural rural bank rural bank dawr duh then zawlkal-- kan awm chuan tuna ka awm lai hi zote peng bul kha a ni a mah sawn rural bank dawr theihin a awm bawk e a opposite chiah ah sawn damdawi dawr. awm bawk a zote peng a ni a chhak lampang tena scooty rawn tlan chhuahna kha chhak chiah khian ram damdawi zawrhna a awm a khi khi ram vulh vawk te ram dang vulh te tan a hmaah khian damdawi. ka lei thin a a tha khawp mai an lo hre ve dawn nia thian zawk an chhuah san leh tawh dawn a pump ah petrol kan la lak dawn a motor lian ah lo load mek a kan nghak lawk a ni. lun mep mep khawp mai petrol pump in lo lut zel bawk a diesel leh petrol an la dawn a ni saw lam saw kawngpui lampang chhim lam. kawt chhuah a ni a an dawh mek a two wheeler an thun tan a kan thun ve thei tep tawh aw petrol pump kan chhuahsan hnuin buangpui kan thleng phei ve leh ta e buangpui kawt chhuah kal lama kan sawi kha. Chawhnu lam boruak a ni tawh a, boruak a nuam ta khawp mai. Buangpui train kan chhuak leh dawn chiah e. Rawngpui kan pelh hnuin kan khua nei lo khua panna kan ram a kan sawi kawngpeng kha kan hmuh phei chiah a helai kan kawngpeng kilometre sawm dan kan la hma bak e kan ding lawk ang. zun ram te kan thiar lawk a kan ding lawk a ni kan khaw peng ah i lam kawng khi kang hmun south pan na kawng chhim lam pang kal lam a kan rawn tlan thlak na kha a ni a kan off fiah lutuk lo mai thei a motor chhung atang kha chuan viewer ten min lo hre thiam dawn nia he lam pang hi thenzawl lam a ni a. tunah neih loh khua km sawm minute sawmhnih vel kan tlan chuan kan thleng thla tur a ngai ang kan rit deuh avang hi kan tlan chak lutuk thei lo a. eng atangin kan chhuak thla leh chiah e tunah hian puan lawih thla kan tlan mek a kan hmaah khuan thlan kawn hla-- kang hmun nena kan in ram vin a kan thleng thla dawn a chu lai chu dam ram kan sik bo ruak a ni tawh bawk a dah in ta dup tawh mai a kan khaw kawng hi hma chuan chhe lutuk zo kawng kan tih fur ah chuan diak em em tha lah chuan khu leh em em bawk. bawk a chutiang chuan ni thin a tunah chuan pcc in a chhuk tlang ve tawh a a fur a than in kan tan ve pur pur thei lo a kan khaw thlen nan hian km nga vel tlak tur kan la nei a ni minute sawm vel kan tlan leh chuan kan thleng chho thei tawh mai a aw khan kawn hla kan sawi tak kang hmun nen kan ram ri kawn kan thleng thla chiah e kan hma lampang-- ram hi chu neih loh khaw ram a ni tawh a mopui hmun hring dup mai ni lai hi ram rikawn kan tih thin chu nia he lam kan kalsan tak lampang hi kang hmun ram a ni a ram rikawn atang hi chuan km nga vel. kan tlan leh chu kan thleng thei tawh dawn a ni kan khua neih loh khua kan lut dawn chiah e tunah hian thlan mual kan thleng chho mek e thlan mual kan pel chho chuan khaw chhung kan lut chho a ni nghal mai dawn e.

kan ding lawk dawn a ni neilo kawt chhuah kan thleng chiah e kan awmna tak hi chu veng hlui lampang ala nia veng tharah tunah hian kan ding chawl lawk dawn a ni. lai kan hma mi hi ekk biakin a ni a kan tlan chho na turah hian kan hma ah khian mual zawl nuam deuh mai lo awm dawn a kan khawp ti mawi tu aw heng lai hi mual zawl-- volleyball benna thin a ni a khi mi biakin lo lang khi presbyterian biakin a ni a biakin mawi tak mai mahni lawk khan a hawnna an nei a khawtlangin ruai te ṭha in khualkhuatang te pawh an rawn chhimtu ṭhahnem tak an awm bawk a. Hei veng hlui lamah khawsa kan ni a tunah hian veng hlui panna kawngah kan tlan phei mek a kan hma lawkah sawn kan khuati hming thatu.

kan khaw ti hming tha tu kan bung neih chhun ve a ni kan chuang ve teh mai ni aw kan hma saw kan nau ten min lo muak te khi lam pang kawng insiam thla ruah mai khi. kan tlanna hnu kawng kha nia puanlawi thla kan ti mai a kan khaw panna peng atanga kan kalna zel kha a ni tunah chuan khaw hmun tak takah kan awm tawh. aw tunah hian kan chenna in lampang pan turin kan tlan phei mek a ni kan hma lawkah sawn kan awmna hmun kan thleng dawn a. Awle viewer leh subscriber te kan video te min lo en pui a min lo thlir sak avangin kan lawm a min lo subscribe tur leh like leh share comment te min lo pek sak turin inkhawngei na kan rawn dil bawk e.